Dîrok bîst û çar Sibat roj yekşem sal du hezar û bîst û çar di dîrokê de îroj dîrokvanê Kurd Şerefxanî Bedlîsî ji dayîk bû di sala hezar û pênc sed û çel û sean de boksor Mihemed Alî bû şampiyonê cîhanê di sala hezar û neh sed û şêst û çaran de Rewşenbirê Kurd Parezar Yûsûf Ekîn jî hate kuştin di sala hezar û neh sed û not û çaran de. Em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îro ji gotina derdê kezebê da serê siwarê neqebê tê. Li ser rûyê dinê tu derd weke derdê kezebê ne dijwar e. Sotiya wê pêşiya her derd û êşê dibirre û bi mirov dide jibîrkirin. Bi niyeta vê gotinê digihêje serhatiya jineke kurd ku ji derdê mirina kurê xwe, mirina birayê xwe ji bîr dike. Dibêjin, Carek ji caran nijde û talan hate ser gundekî. Piştî ku talana gund birin, mêrên gund ji derde hatin, fêm kirin ku gund hatiye talankirin. Amadekariya xwe kirin û li pey talenkeran ketin çûn ku talana xwe vegerînin. Li geliyekî siwarên talankeran û gundiyan hatin hember hev. Di navbera wan de şerekî dijwar derket. Sê roj û sê şevan wisa tî û birçî bi hev re şer kirin û hevdû şikandin. Xwîna gelek mêran rijiya, hin mirin, hin birîndar bûn. Kêm kes sax û silamet vegeriyan mala xwe. Dema ku xebera rawestîna şer li nav gund belav bû, jin, zarok û rûspiyên gund bi hev re çûn ser termên xizmên xwe. Jinek jî tevlî wan bû. Berê jê re gotin birayê te jî di wî şerî de hatiye kuştin, termê wî li Neqebê ye. Birayê wê xweş siwar bû. Ew qas bi bayê bezê hespa xwe diajot ku Gelê Heremayê jê re digotin Siwarê Neqebê. Jinikê li ser Siwarê Neqebê lorand, rûyê xwe rûçikand, da hewaran û ber bi termê wî ve beziya. Di wê navberê de nihêrî ku termê kurê wê jî va ye li wir e. Dema çavê jinikê li termê kurik dikeve, kezeba wê yek ser dişewite. Kesereke kûr dikêşe û dibêje, Derdê kezebê da serê Siwarê Neqebê. Dayika min baş zane derdê kezebê. Lewma ew jî tim dibêje Xwedê derdê kezebê nîşanî tu kesî nede. Em bêjin amîn û derbasî Beşa naverokên xwe bibin. Serenavka naveroka me ya pêş, belgesela jiyana dengbêj Kazo hate çêkirin. Jiyana hunermendê Kurda bi nav û deng Dengbêj Kazoyî ku ji Wanê ye bû belgefîlm. Jiyana hunermendê dengbêj Kazo ji aliyê rojnamevan Adnan Deniz ve bi navê Efsaneya Dengbêj Kazo belgefîlmek hate çêkirin. Premyera belge fîlmê hejdeh Sibatê li sahneya Şaredariya Baxcilara ya navçeya Baxcilara Stenbolê hate lidarxistin. Ev yek ji bo xatirê yadkirina şêst û pênc saliya hunera wî hate kirin ku her wiha di premyerê de beşa sohbetê jî hebû. Çiqas tiştek xwe ji pêk anîne. Dengbêjî bingehek ji çanda me ye û divê em wê biparêzin. Xwezî derfeta min hebûya û ez jî beşdarî wê promyerê bibama. Wê gelek bi xweşiyan biçiya ez bawerim. Teleskopa fezayê ya Hubble çêbûna stêrkek mezin dît. Teleskopa fezayê Hubble çêbûna stêrkek mezin dît û dîmenên wê girtin. Girseya stêrkan û nêzîkî sîh qatan ji ya rojê mezintir e û hê jî mezin dibe. Rêvebiriya Feza û Hewayî ya Neteweyî, NASA, û Ajansa Fezayê ya Ewropayê, esa, wêneyekê nû belav kirin ku ji Teleskopa Fezayê ya Hubble hatiye girtin. Nexwe em bêjin Xwedê bi dê û bav mezin bike û bibe stêrkek ehlê îman û Quranê inşallah. Hinek lêleke min ew dîmenan nêrît, min tiştek fêm nekir bi rastî bes min dixanek reş dît. Û navê stêrkê jî kirine stêrka Îras. Naveke ecêb û xweş e bi min. Belê em derbasî navê roka xwe ya pêş bibin. Bîst û yekê cîhanê roja cîhaniya zimanê zikmakî. Roja zimanê zikmakiya navneteweyî di hevdê mijdara hezar û neh sed û nod û nehan de Ji aliyê UNESCO'yê ve wek bîst û yekê Sibatê hat ragihandin. Ev roj dihat bîranîn weke salvegera kuştina xwendekarên zanîngeha Bangledêşî yên ku ji bo tevgera zimanê Bangalî bi polîsên Bangladeşê re pevçûn derketin. Bi vê yekê ev roj wekî cejna zimên hatiye pejirandin û her sal tê pîrozkirin. Kurd jî bi vê boneyê bi çalakiyên cêwaz her sal cejna ziman pîroz dikin. Bi nexş û awaze letîf û naze zimanê kurdî gotiye helbestvan Şikoyê Hesen. Pir kes nizane yanî pir kêm tê zanîn ku ev helbest aîdî Şikoyê Hesen e. Bi piranî bi strana Aram Tîgran herkes pê hesiya bi ev helbestê. Ziman hebûna me ye. Heta ku ez bibim ax, ez ê bi her miskalê hebûna xwe ji bo zimanê xwe bixebitim. Li Iraqê yekem car jineke Kurd a pîlot bû kaptan. Yekem car di dîroka Iraqê de jineke Kurd bû pîlota kaptana Ajansa Hewayî ya Sivîl a Iraqê. Pîlota Kaptan Rêjin Doskî yekem sefera xwe bo Mirnî şînên Erebên ên Yekbûyî kir. Ger derfet bidin em jinên Kurd, em ê bi hezaran serkeftinên yekem vî gelî serfiraz bikin. Bera mêr kadê vala bikin ji kerema xwe. Heta mimkun be bira mêr ji holê wenda bibin. Ez bê me gerdûn hîn xweştir bibe. Belê. Bandora ronahiyê li ser mêşan. Hesasiya mêş ji ronahiyê re wekî mekanîzmayek navîgasyonê pêş ket. Mêş bikaranîna çavkaniyên ronahiyên li ezman, hêv an stêrk nîşan dikin ku kîjan aliyê ve bifirin. Lêkolîneke nû destnîşan dike ronahiya çêkirî pergalên navîgasyona mêşan tevlihev dike, wan neçar dike ku ber bi ronahiyê ve bifirin. Ev bûyer yên fonksiyonên bingehîn ên kêzikan wek xwarin, zindîbûn û zêdebûnê asteng dike. Ji Zanîngeha Bakurê Karolîn Jiyannas Tyson Hedrick got ku di demên dawî de pirsgirêk di navîgasyonên mêşan de heye. Mêş ronahiyê wekî nîşanek bi kar tînin ku da bizanin ka kîjan lê berbijor ve ye. Dema ez jî dimeşim, berê min jî tim bi jor ve ye. Bi taybet jî di demên ku aciziyek min hebe, berê xwe bes didim ezmana. Hinek digirêm, difikirim, da ku ji xwe re rêyekê dibînim, piçek aram dibim. Gelo dibe ku ez jî mêş bim? Belê. Xelatên Baftayê hatin belavkirin. Xelatên Baftayê cara heftê û heftemîn xelatgirên xwe dîtin ku yek ji xelatên herî prestîjên cîhana sînemayê ye ku ji aliya Akademiya Hunerên Fîlm û Televîzyonê ya Brîtanyayê ve tê organîzekirin. Li ser xêrê be em bêjin. Û belê em dîsa bi xemgînî hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş bi hevre derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên nûciyan, cîhanî û ji dezonformasyonê dûr nuhev medyayê û min bişopînin. Bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.